Kumase Asante Kɔtɔkɔ rehyehyɛ team na Nyame ne no kura nim nie. Kɔtɔkɔfoɔ ayɛ wɔn adwene sɛ players a wɔwɔ kurom ha yi ara no, yɛbɛ add binom to Kumase Asante Kɔtɔkɔ team no. Anɔpa no na mebɛ report maa wo sɛ there is this centre back a ɔfiri Nations FC, ne din no yɛ Asante Boahe. Na awiei ara top to wait, wei ɛyɛ confirmed story, ne mfonin na ɛda soro hɔ no, Ɔno nso ajoine kɔtɔkɔ pre season campaign no under observation ma me nka na me nkyere mu aha yɛ nteaseɛ fie nti wohwɛ player a ɔda screen no so a nteaseɛ fie yɛ nkyɛ wɔ story ho a little bit of profile mɛtumi de ama wo about Victor Oduro no ɛne sɛ in 2023 Dreams FC ɛgye MTN FA Cup akɔbɔ Africa no Na saa player a ɔda screen yi so yi na ɔka Dreams FC team no ho. Ofiri Dreams FC ɛna ɔjoinee team a yɛfrɛ no Nations FC. Victor Oduro, obi bɛbisa me sɛ ne position ɛne sɛn. Victor Oduro position a ɔbɔ ɛyɛ right back naturally. Nti wɔn sɛ meka sɛ Kɔtɔkɔ bɛhia right back because Shaibu Abubakar ɛnyɛ fully fit ɛna already Lord Amoa Captain Lord Amoah nso ɔnyaa fully fit nti sa kɔtɔkɔ right back sɛm no yɛbɛ solve problem no a na Victor Oduro a wabɔ Ghana Premier League no bi, wabɔ MTN FA Cup no bi, wɔno na Asante Kɔtɔkɔ mpanyifoɔ ne the football director Stanley Menzo ama akwanya no sɛ ɔmmra ne yɛnhwɛ no nti sɛsɛi no Kɔtɔkɔ pre-season no deɛ it is more on less like observation yɛhwɛ players binom And ah ah ah me me tu kyɛ ɛma deɛ mpanyinfoɔ yɛ no bɛhwɛ bra bɛbɔ wo ba na ɔbɛbɔ ne yɛhwɛ na wo standard ne ɛmiti kɔtɔkɔ a yɛbɛsan wo sesei saa na ayɛ nti player a meka ne ho asɛm yi meyɛ sure sɛ wo a wo follow Ghana league no deɛ wobɛhu no Victor Oduro nim bɔ ɔbɔ apart from right back no ɔtumi sa bɔ midfield nokora asɛm na meka kyerɛ no ɔna ɔtumi sa bɔ winger adwuma no ɔtumi kɔ a nti Victor Oduro deɛ Mebɔ mpae sɛ pre-season a mpanyinfoɔ observe no ɛbɛfa ama no na Kotoko asan no. Currently um wa join Kotoko pre-season campaign a ɔyɛ under observation. So dɛ mekyerɛ no te sɛ deɛ various players nti sɛ wokeka bom a about bɛ five players bi deɛ yɛhwɛ ɔmo a yɛmmɔ mpae sɛ ɔmo mɔremɔ no ɛbɛsɔ mpanyinfoɔ ani na mpanyinfoɔ asan ɔmo. Victor Oduro Kotoko sign a m'ani bɛgye. He's a very good right back and otumi convert ba midfield. bɛyɛ adwuma no in the midfield. Aha sei no, ɛyɛ nteaseɛ fie o, asɛm no baa yɛnya adagyeɛ akyiri mu ma o. Edin no yɛ Nazil Hamza, wobɛtumi afrɛ me the blog man. Mawie m'adwuma, mede wo si akyea bebree, mekɔ long time.